Merci, Här President. Dass de Moie vill iwwert d'Baue geschwat gëtt, ass immens gutt, well dat och eise Betriber am Land hëlleft. A wëssend, dass am Moment grad déi Handwierksbetriber all Optrag brauchen, ass et gutt, dass mer de Moien d'Investitiounen héich halen. Zu den eenzelne Projeten ass scho vill gesot. Ech huelen e puer Highlighte fir mech Eraus. Deen éischte Projet ass sécherlech d'neit Policekommissariat zu Remmerech, wat batter néideg ass am Süden, fir dass mer eis Sécherheet kënne verbesseren, fir et elo ganz brav auszedrécken. Also et ass ganz gutt, dass d'Police do endlech eng Struktur kritt, wéi se braucht, fir am Süden kënnen ze schaffen. Dann komme mer, et ass scho e puermol ugeschwat ginn, op d'Kordall, wou Der Käerjenger Contournement elo wäert realiséieren, wat eng gutt Saach ass, an op där anerer Säit de Park and Ride am Projet dran ass, haut an der Motioun dran ass. Wann dat dann esou sollt klappen, ass et super, wann d'Terrainen alleguerten do sinn. Dat ass jo nach alles Verhandlungsmass, wéi Der eis an der Kommissioun erkläert hutt. Dat heescht, ech hoffen, dat wäert och esou realiséiert gi wéi Der wëlles hutt. Awer T'ass ëmmer blöd wann een de Projet schonn am Viraus stëmmt an herno dee wou den Terrain wëll verkafen dat natierlech och matkritt. Dat heescht, ech hätt och kee Problem wann de Park and Ride kënnt an e géing op eng aner Plaz kommen fir net egal wéi e Präis herno fir den Terrain ze bezuelen. Och dass der gären d'Suessemer Ausfahrt op der A 13 an Nidderkuer Dat wëllt verbesseren, ass ganz kloer. D'Fro ass just, ob een déi Ännerungen alleguerte schonn duerchzitt, ier déi nei Sortie an Entrée op der A13 vum Käerjenger Contournement scho fäerdeg ass. Dat sinn alles Froen, déi ee sech awer herno muss stellen, well soss huelt Der awer deenen Nidderkuerer herno eng Ausfahrt ewech, wou se dann net méi eram kommen. Op där anerer Säit, an et ass och de Moie schonn ugeschwat gi vun de Virriedner, feelt nach ëmmer den Uschloss vun der Zuchstreck vun Nidderkuer op Käerjeng an da weider Richtung Stad. An ech, et ass schonn vun Ënz, datt Der Ministesch sidd, meng ech, froen ech all Joer, wann Der kommt, wou dann dee Projet do hänkt, well dat géing awer eng zéng, zwielef Minutte géing e gewannen. A grad wann een am Moment och d'Gemengepolitiker vun Déifferdeng lauschert, si se awer immens schlecht ugebonnen a si si och scho bei Iech do zimlech vill Reklaméiere komm, well do dann net vill geschitt ass a leschter Zäit. Dofir hunn ech haut eng Motioun matbruecht, dass Der endlech deen Dräieck do verbannt tëschent Nidderkuer a Käerjeng, fir dass mer do endlech Neel mat Käpp maachen. Well am Ament ass ganz vill geschwat ginn, awer et ass nach wéineg realiséiert ginn. An dass Der dat prioritär sollt maachen. Dann zum Tram. Ech hat déi Diskussioun kuerz an der Kommissioun ugefouert an ech bleiwen awer do bei menger Positioun, Dir hutt eng aner Positioun mer matgedeelt, dat ass d'Käschte vum Tram. Also fir mech ass et net gerecht, datt d'Stad Lëtzebuerg fir den Tramsnetz muss bezuelen, während déi aner Gemengen dofir näischt kréien. Ech soen net, datt d'Stad et muss fir näischt kréien, mee da missten déi aner bezuelen. Ech soen awer och net, dass, wann déi aner zwee näischt kréien, de Staat nach ëmmer weider muss budgéieren. Dat heescht, entweder kréie se alleguerte fir näischt oder se bezuelen alleguerten. Et kann awer net sinn, dass een hei am Land zweeërlee Gemengen huet an déi ënnerschiddlech musse fir en Tramsreseau bezuelen. Dat ass einfach net gerecht. Dofir hunn ech och do eng Motioun matbruet, dass bei all den Tramsprojeten, déi an Zukunft kommen, een dat gerecht opdeelt. Dat heescht, entweder bezuelen d'Gemengen alleguerten eng Part oder et bezilt keen e Part. Eppes vu béidem. Dat loossen ech Iech, d'Entscheedung. Mee et muss awer gerecht sinn. Et kann net sinn, dass eng Gemeng am Land bezilt an déi aner net. Dann, wou mer beim Tram sinn, beim schnellen Tram, en Dauerbrenner, dat ass Wickreng, Stéibrécken. Luder eis nach do d'Botschaft mat bruet, dass en plus déi Opfahrt, déi do gebaut ginn ass, vun deem, wat een och nach de Shoppingzenter huet, 25 Prozent wäert méi deier ginn. Mee do wäerte mer jo nach e puer Tier hei dréinen an der Chamber, wou Der musst nach eng Kéier Geld siche kommen, fir dass Der deen dann kënnt Richtung Shopping Center fäerdegstellen. Mee haut ass awer och e Projet dran mat engem Pôle d'échange de mobilité, fir och do genau bei deem Shopping Center, o Wonner, dofir hunn ech an der Kommissioun och explizit géint dee Projet gestëmmt an déi aner stëmme mer alleguerte mat, déi eng si, gefalen eis besser, déi aner manner, mee am Gros ass d'Motioun awer esou ze akzeptéieren a mer stëmme se mat. Mee deen zu Steebrécken hunn ech dergéint gestëmmt, well alt erëm do gëtt e Kaddo gemeet. Do gëtt e Pôle d'échange gebaut, wou d'Leit herno sollen op de Bus, Tram ëmklammen. An et ass awer guer keng Parkméiglechkeet do. Dat heescht, ech gi mol einfach dovun aus, dass Der do geduet hutt, da gétt jiddereen an dee Shoppingzenter parken an da kënnen déi do hir Parktickete schéi verkafe fir een, zwee Euro d'Stonn. Ech weess net, wat Der hat, wat een an der Kommissioun jo nogekuckt. Ech fannen dat net gerecht. Also ganz éierlech, wann Der esou Projete maacht, an ech kommen herno nach op den Tram zeréck, wann Der esou Projete maacht wéi elo mat deem Pôle d'échange, da musst Der och e Parking virgesinn, well soss dréckt Der erëm do engem Promoteur alleguerten d'Clienten dohinner an dee wäert sech do gëllen Täsche verdingen. An dat ass eppes, wou mir net kënnen ënnerstëtzen. Der kënnt kee Pôle d'échange do bauen a just drop zielen, dass en d'Leit herno géingen an de Shoppingcenter parke goen an do all Dag den Ticket géinge bezuelen, well ëmgedréint gefuer géingt Der jo de Pôle d'échange bauen, fir datt Leit an de Shopping Center kommen. Déi Argumentatioun huet Der jo och gesat. Et wär net déi, wou Dir géingt interpretéieren, och wann ech se deelweis esou interpretéieren, datt esouwuel déi Tramlinn wéi all dee ganze Pôle d'échange gebaut gëtt, fir datt Clienten an de Shopping Center kënne kommen. Wou ech op meng zweet Motioun zeréckkommen. Dat Éischt ass, datt d'Opfahrt 25 Prozent méi deier gëtt. Elo gitt Der hin an Dir verleet den Tramstrajet nach eng Kéier. An ech hunn eng Grafik matbruet, wou Der an der leschter Dokumentatioun zum Budget, nach dran hat, dass do iwwerhaapt keen Arrêt virgesi war. Dat heescht, brauch kee mat ze kommen, dass dat scho laang esou geplangt war, well et war keen do geplangt. An Dir hutt an Är eegener Budgetsdokumentatioun oder der Chamberskommissioun gewisen, dass do en Trajet rapide geplangt war, dass zu Steebrécke keen Arrêt geplangt war. Deen Arrêt ass geplangt elo ginn, wéi do dee Shoppingzenter realiséiert ginn ass. Dofir hunn ech haut eng Motioun matbruet, dass Der en Text ausschafft, dass an Zukunft op Demande hin vun esou Shoppingzenteren Arrête solle gebaut ginn, dass en déi sech och sollen un de Käschte bedeelegen. Well et kann net sinn, datt de Steierzueler herno wäert dat Ganzt bezuele während d'Profitter wäerte bei engem Private bleiwen. Merci.